Salam dostlar şu korrupsiýany aýdyp geçdik ýaňy indi alýanlaryny aýtdyk indi näme üçin alynýar şo korrupsiýa başlyklar häkimler ministrler we mekdep direktorlary sadiklaň başlyklary näme üçin alýar şo wzýatkany ine indi men size oňa ony düşündirip bereýin. Ine sadige ýokardan barlag gelýä. Mekdebece çenli ýaşly çagalaň welaýat başlyklary Aşgabatdan gelýärler barlag. Mekdeplere Ablano gelýä, ministerstwodan barlag gelýä. Bular gelýä. Her mekdebe her sadige gelende saçak nakrywaat etýärler. Gelen müşderiň öňünde Ablanoň öňünde göni saçak nakrywaat edäýmeli. Saçak nakrywaat edip öňünden geçýärler. Gowy iýdirip içirýärler. O pul nirden alýarlar. Opul, kärdeşler arkalaşygy diýip bir zat bar, profsoýuz. Oňa-da şo işleýän mugallymlaryň aýlyklaryndan pul ýatýar profsoýuzyň. Şo profsoýuzyň pulundan iýdirip içirýärler. Profsoýuzyň puly näme üçin? Mugallymlaryň baýramlary, prazniklerinde podarka üçin we klaslaryň remontlary üçin pul bar şo taýda. O pullar iýilip-içip gutardy hemmesi. Onnoň ablanolary, ministerstwolary şeýdip sowýarlar, agzyny ýapýarlar. Onnoň, ýaňky profsoýuzyň puly gutardy. Okuwyň soňy geler welin, mekdep okuwçylaryndan diýer, şumat sadiklerde diýermişler, remont üçin pul diýip. Şu biz okan wagty on manat, ýigrimi manat alýardylar. Häzir uje bilemok, näçe alýan bolsalar. Ýöne, her ýyl şo okuwçylardan pul toplap alýarlar, mekdebi remont etmek üçin. Ine, serediň, uje çagalardan wzýatka alnyp başlanýar bärde. Näme üçin? Sebäbi ol bar pul gitdi uje, iýlip-içilip gutardy. Pul alýarlar. A bu ýüz dollar, iki ýüz dollarlar näme üçin alynýar? Olaram bar. Sebäbi mugallymlaryň attestasiýasy bolýar, seminary bolýar. Şo seminarda mugallym özüniň bilim derejesine görä kategoriýa berilýär. Olaram pul. Olaram pul. Puluny beren mugallym ýokary kategoriýaly, ýokary hilli mugallym diýip, aýlygyna birazjyk goşulýar. Puluny bermedik mugallym şo müň biläýsin, müň okadaýsyn, peýdasy ýok. Şeýtýärler. Bir ata sözi bar, näme diýýä, Suw getirenem, küýze döwenem bir bolýar. Ine, şo bolup dur-da şu mat. Ine, wzýatkaň alnyşy. Başlyklaram şoň ýaly, edaralaram şoň ýaly. Diňe ýokardan gelenleri iýdirip-içirmeli, agzyny ýapmaly. Şoň üçin özleriniň bar gaznasyndaky puluny, kärdeşler arkalaşygynyň puluny alýarlar. Bu kärdeşler arkalaşygynyň pulam daýhan, kolhoz başlyklary üçin daýhanlardan, işgärler üçinem aýlyklardan kakoýto prosent alynýar. Kärdeşler arkalaşygyna. Bu-da halkyň puly soňunda. Ýene şolam ýetmän, ony iýip-içip bolandan soň näme etýärler? Halkdan wzýatka alýarlar. Ine, wzýatkaň alnyşynyň sebäbi. Ýene şo ýokara baglanýar-a gelip. Ine şeýle. Soň, koneçny, Türkmenistan birinji bolýar, dostlar. Ine şeýle bolýar, alandan soň.